שלום וברכה טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער זיבעצן מיט רבי יוסף זאב בראווער א גוטן רבי יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס און א גוטן טייערע צוהערער. אקעי סאו יוסף זאב האמער אזא שאלה, כ'מיין אז א שאלה וואס איז נוגע פאר זייער אסאך מענטשן, כ'ווייס נישט פארוואס איך מיין אזוי אבער אזוי זעהט עס אויס. איז די שאלה איז אז א איד וואס ער זאגט אלס קינד האט ער נישט באקומען די געפאדערטע מאס ליבשאפט פון זיינע עלטערן, ער לייגט אראפ די אייכע תמצא, זיין טאטע איז בעצם אליין א שוואכע מענטש, שוואך מיין איך מיינט ער נישט קאנפידענט, אינערליך שוואך, גענוג שוואך מיינט אז ער האט אויך נישט געגלייבט אין זיך און ער איז אליינס נישט געווען באקוועם מיט זיך אליין, און לאז נישט אריינגיין צו טיף אין הסברים, אין אזא פאל איז שווער איבערצוגעבן ליבשאפט פאר א צווייטן, מען האט נישט צו זיך אליין, מען האט נישט גענוג פאר זיך איז דאך נישט דא פון וואו צו נעמען אויף צו געבן ווייטער. די תוצאה איז אז זי איז אויפגעוואקסן זייער זייער אומזיכער, נישט באקוועם מיט זיך אליין, ווי מען זאגט, נישט באקוועם אין די אייגענע הויט, נישט מיט דעם אדער מיט יענעם, מיט דעם מצב, מיט אן אנדערן מצב, נישט באקוועם מיט זיך באשר הוא שם אזוי ווי ער איז, און דאס מאכט א געוויסע אומרואיגקייט, א געוויסע אומזיכערקייט, כ'זאג א געוויסע, שטארקע אומזיכערקייט, שטארקע אומרואיגקייט, א רעסטלעסנעס, און און ער וויל וויסן, די תמצית הדברים, די שפיץ שאלה איז, מיין איך, וויאזוי קומט מען זיך א עצה מיט די וועלט, וויאזוי באקומט מען דאס וואס מ'האט דעמאלטס נישט באקומען, וואס שטעלט אייגנטליך אוועק די יסוד פאר יעדן איינעם אין לעבן, אבער די אופן וויאזוי ער פארמולירט די שאלה איז וויאזוי טערעפי קען אים העלפן.

און אפילו קאוטשינג, א מענטש האט א אישו ער ווייסט נישט וויאזוי מען טוט א געוויסע זאך, אדער ער טוט געוויסע זאכן ראנג, העלפט מען אים מיט cbt, ער לייגט אראפ אויב איינער האט נישט באקומען ליבשאפט דאס איז זיין פראבלעם, וויאזוי קען אים די טעראפיסט העלפן, וואס קען די טעראפיסט טון? אים צו מאכן בעסער, יא. ער פילט דאך די יסוד, ער פילט ס'פעלט אים א זיך נישט יסוד, דא דא א גוט, חלל, זיכערליך. ס'איז נישט אזויווי ער דארף עפעס אויסגלעטן אדער מאכן אביסל אנדערש, ס'פעלט ממש א יסוד, ס'איז דא א ריזן חלל, יא? יא. איז וואס קען דער טערעפיסט טון עס אנצופילן? דער טערעפיסט איז דאך נישט זיין טאטע און נישט זיין מאמע און ער איז שוין נישט קיין קינד. יא. אקעי, נו יאצ אויף זיי וואס? און אויך, CBT גייט נישט העלפן אויף דעם, וועגן ער דארף נישט קיין עצות אדער מיטלען וויאזוי צו זיך אויסלערנען א געוויסע עקסערסייז וויאזוי צו טראכטן ריכטיג, אדער וויאזוי צו נישט דאס איז די זאך ס'פעלט אים באמת אינעווייניג א יסודות'דיגע קאמפאונענט פון זיין א געזונט קינד. ני אז אזוי וואס טוט וואס טוט די טערעפיסט אין אזא פאל? וואס טוט טערעפי אין אזא פאל?
טערעפי טוט ס'דא גאר אסאך מהלכים וויאזוי צוצוגיין צו דעם קודם כל דאס איז די יסוד פון אטעטשמענט טעארי וואס אונז רעדן אסאך מאל אטעטשמענט טעארי ספעשעלי אויף די וועג וויאזוי דאקטער דענס סיגעל לייגט עס אראפ איז אז מ'דארף געבן פאר קינדער די פיר עס'ס יא אונז האמיר

איז צו זיין דא פאר זייערע קינדער, צו געבן די פיר זאכן, די יסוד, די וויכטיגסטע זאך איז סעיפטי, די קינד זאל זיך פילן סעיף, ער זאל האבן א בעיס וואס אויף דעם גייט ער קענען בויען אלע זיינע זאכן אין זיין לעבן, ער וועט קענען עקספלארן די וועלט פון א סעיף פלאץ, ער האט אייביג א סעיף הויז ווי ער קען צוריק קומען, א סעיף רום, א בעט, א קליינע שאנק, א קליינע לעדל וואס דאס איז זיינס. זיין עקזיסטענץ אויף די וועלט איז פארזיכערט אין די ווינקל, אין די ווינקל, אין זיין הויז. יא. אקעי, פיין.
סאו דאס איז די יסוד.
נאכדעם גייט ער ווייטער צו נאך דריי נקודות וואס עס איז, מ'קען פון די זאכן שמועסן גאר באריכות וואס סעיפטי מיינט און וויאזוי מ'קען טון סעיפטי, אבער קודם איז צו שמועסן אויס די שאלה. סאו די סעיפטי, סעקיוריטי, איז זיכער. איך ווייס אז די די רילעישאנשיפ צווישן די עלטערן איז פרעדיקטעבל, די רילעישאנשיפ. פון די עלטערן צו מיר איז פרעדיקטעבל דעם סדר היום, אסאך סעקיוריטי אז די עלטערן גייען אים וואטשן פון אלע זאכן וואס געשעהט אינדרויסן פון די וועלט סכנה'דיגע זאכן גייט ער זיין פראטעקטעד. דאס איז נישט קיין חלק פון סעיפטי? ס'איז אלעס איז א חלק פון סעיפטי, אלעס איז א חלק פון סעיפטי אבער ס'איז אנדערש ווי סעיפטי, איך וויל נישט אריינגיין יעצט פונקטליך אין די אריכות פונקטליך וואס די חילוק איז, אבער סעיפטי איז מער איך בין סעיף.

seen, seen מיינט מען זעט אים, מען זעט אים אויף א געוויסע וועג וואס ער איז, ער איז געזען. מען איז מכיר מיט זיין עקזיסטענץ. מען איז מכיר אין עקזיסטענץ, מען זעט זיין יוניקנעס, ער פילט ווי ער האט פאר וועם צו ווייזן זיינע זאכן, ווייסט אויף קליינע קינדער ווען מען לייגט א כדור אויף די קליינע בעיבי הייבט אן קודם אביסל אוועק צו קריכן פון די מאמע, עס טרעפט א בלום און ער קריכט צוריק און ער ווייזט די בלום פאר די מאמע. מען האט מיר קוק וואס איך האב היינט געמאכט אין חדר. וואו שעפעלע אזוי שיין, ווען האסטו דאס געמאכט ביי לאנטש? אהה אקעי. דאס איז איין איין עריע, סין איז איז מער אין די עלטערע יארן, אגב ווען די קינד הייבט שוין אן אביסל מער צו ווערן עפעס א שטיקל יש, עפעס א שטיקל איידענטיטי, נאכדעם איז דא סאוט'ד, סאוט'ד מיינט טרייסטן, בארואיגן, בשעת די קינד האט דאגות אדער שוועריקייטן מען טשעפעט אים אדער אזעלכע זאכן, איז די עלטערן בארואיגן איז די פיר יסודות פון סעיף, סעקיור, סען און סאוט זענען די פיר פאנדאמענטל יסודות סיי וואס עלטערן דארפן וויסן צו געבן פאר די קינדער און סיי וואס קינדער קענען צוריקקוקן ווען זיי פילן אז עכפ מאל ס'פעלט זיי. סאו יעצט גיימיר צו אריבער וויאזוי קען טערעפי העלפן אויף די זאך. איז טערעפי נישט דא קיין עצות גייט דיך נישט יעצט קומען זאגן. טערעפי גייט צוריקגיין און דיך העלפן זעהן פונקטליך וואס פעלט דיך פון די זאכן. די טערעפיוטיק רילעישאנשיפ אליין בסייעתא דשמיא מיט די ריכטיגע טערעפיסט גייט פראוויידן די זאכן. וואס די עסן וואס מ'האט נישט באק. אקעי. יא יא.
א גרויסע חלק דערפון געשעט אין א גוטע טערעפיוטיק רילעישאנשיפ. פלאס די טערעפי העלפט דיך טרעפן וואו ס'איז דא יעצט אין דיין לעבן די פיר זאכן. לאמיר אנהייבן מיט סעיפטי בעיקר וואס איז די וויכטיגסטע. יא, וואו האסטו סעיפטי יעצט אין לעבן? און קריעיטן סעיפטי. ווען דו גייסט צו טערעפי הייבסטו אן איינזעהן אקעי ס'איז נישט ווייל ער לייגט אראפ אז א קינד וואס האט נישט די סעיפטי פילט זיך קיינמאל נישט גוט מיט זיך סאו וואס געשעהט און דאס ענטפערט אגב א וועלט פון קשיות וואס איך באקום וואס צו מיר נאך אדרעסירן זייער אסאך מענטשן פרעגן פארוואס פיל איך מיך אומבאקוועם ווען איך גיי צווישן מענטשן פארוואס איך ווייס נישט וואס עפעס א פחד באגלייט מיך אייביג זייער אסאך פון די מיני קשיות וויאזוי קען איך אנהייבן א שמועס מיט מענטשן וכו' זייער אסאך פון די קשיות איז געבויט אויף די יסוד, דו פילסט נישט גענוג סעיף, וועגן פאר וואטעווער ריזען האסטו נישט באקומען גענוג דיין סעיפטי, עס קען זיין זייער אסאך ריזענס וואס איז גורם אז א קינד זאל נישט באקומען סעיפטי פון זיינע עלטערן, און די טערעפי העלפט דיך קריעטן אסאך נייע זאכן פון סעיפטי. געט דיך נייע זאכן במקום דאס וואס איז דעמאלטס געפעלט, וואס איז דעמאלטס נישט באקומען, האסט ווי דו האסט יעצט סעיפטי ספאטס אין דיין לעבן. אמת, און אויסברייטערן דאס, און זען ווי דו פילסט דיך נישט סעיף און וואס קען מען טון, אפשר דארפסטו טוישן געוויסע זאכן אין דיין לעבן צו פאר א געוויסע צייט פעיסן ווייניגער די אנ-סעיף פלעצער און קודם זיין סעיף, אדער ווען די ריכטיגע צייט קומט עקספלארן די אנ-סעיף סיטועשאנס און אנהייבן אריינברענגען סעיפטי דארט, אדער אנהייבן שעפן כוחות פון די סעיפטי וואס דו האסט ארום און ארום דיין לעבן אז דו זאלסט וויסן דיעלן וויאזוי צו דיעלן מיט די אנ-סעיף זאכן. און די זעלבע זאך מיט סעקיוריטי, סודינג איז דאך אפגערעדט, די טעראפיסטן זענען דאך די גרעסטע סודינג פראדוקט וואס איז דא אאוט דער, טעראפי איז זייער סודינג, און סין, סין אויך, זיך זעהן, נאך א זאך וואס טעראפי העלפט מענטשן צו קומען צו איז אסאך סעלף קעיר, באט די אמת איז אז אסאך פון די זאכן קען א מענטש טון אליינס זיך אויסצוהיילן, די רגע א מענטש ווייסט. אז זיין אישו איז לעק אוו סעיפטי סעקיוריטי ביאינג סין און סוט'ד, קען ער אליין שור מאכן זיך צו סוט'ן אויף ריכטיגע וועגן, אליין פראוויידן אסאך סעיפטי, אסאך מענטשן ריפארטן און נאכדעם וואס זיי האבן חתונה געהאט בסייעתא דשמיא מיט די ריכטיגע שידוך, און נאכדעם ווען זיי זענען עלטערן פאר קינדער און זיי געבן די פיר זאכן פאר אנדערע מענטשן, באקומען זיי אטאמאטיש די זאך, ווייל ווען דו געסט פאר איינעם סעיפטי באקומסטו סעיפטי, וכו'. אהא, ווען דו געבסט איינעם סעיפטי באקומסטו סעיפטי רגע? ס'איז א חידוש. שוין שוין. אזוי גייט עס, ווען א מענטש גיבט, וואו איך קען די זאך, און אסאך מענטשן סטראגלען מיט דעם גראדע, וויאזוי קען איך פראוויידן סעיפטי אויב איך בין נישט, אבער דא קומט אויך אריין די נושא פון אמונה און בטחון, אז א מענטש גלייבט, די רבונו של עולם האט מיר געגעבן די שידוך מיט די קינדער, הגם איך מיין אייביג איך בין נישט גוט, באט איך בין יא גוט, קוק אן, איך קען פראוויידן, איך קען ברענגען, און אויב דו קענסט נישט, לאמיר זען פארוואס דו קענסט נישט, און זען דיך צו קענען העלפן זאלסט קענען יא ברענגען, און דיך אויפהערן דזשאדזשן און פייניגן פארוואס דו קענסט נישט, ווייל די חילוק אין אין טערעפי איז סאך ברייטער און טיפער פון דעם, כ'האב נאר געוואלט געבן א קליינע אנטאטש און אויסנוצן די געלעגנהייט אנצוטאטשן אביסל די. סאו די טערעפיסט קען, ער האט געפרעגט א גוטע קשיא, וואס קען די טערעפיסט פראווען צו איך דא א גרויסע לאך, זאל דער לאך קען אנגעפילט ווערן און די טערעפיסט וועט אים ווייזן וויאזוי, העלפט עס אים דעוועלאפן און פוינטען ווי ער האט עס שוין יעצט אין זיין לעבן פון ווי ער קען שעפן אנדערע מקורות פון ווי ער קען שעפן די זעלבע געברויך. יא, ס'איז איין עריע, און נאכדעם איז דא נאך א שטארקע פוינט פון זיך נישט פאפן, ער, ער, דער שואל זעט מיך אויס ווי ער, ער איז שוין א, איך מיין איך האב געזען די וועג וויאזוי ער פרעגט די קשיא באריכות, האב איך געזען ער איז אנגעליינט אסאך און ער האט געהערט אסאך און ער קען אלע, ער האט אויסגערעכנט גאר אסאך זאכן אין זיין וואויס מעיל, ער איז געקומען צוגעגרייט, און ממילא ער ווייסט שוין אז זיין פראבלעם איז דאס, אבער זייער אסאך מענטשן ווייסן אפילו נישט וויאזוי די זאך הייבט זיך אן, סאו אסאך מאל איז עס די סטעפ פארדעם, פון ווי ווייסטו אז דאס איז דיין פראבלעם? אנדערע קומען אן זיי זאגן איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס מיין פראבלעם איז, איך ווייס נאר אז ווען איך פעיס מענטשן,

סוי יוסף זאב, דא קום איך צו צו די צווייטע שאלה, נאכדעם וואס דער איד אדער א אנדערע איד ווענדט זיך צו א מומחה, צו א קאוטש, צו א מענטאר, צו א טערעפיסט, ווער ס'זאל נאר זיין, יענער איז אים גוט מדריך, איז אים גוט מייעץ, און דער איד שטעלט זיך אוועק אויף די פיס, זאכן זענען בעסער, פון בעסער ווערט עס צו נאך בעסער און צו גאר גוט, און דאס לעבן פארט אים זייער גוט, און נאכדעם הייבט זיך אן א נייע זאך, און איך ברענג יעצט אויף די צווייטע עקשעל שאלה וואס עימיצער האט געפרעגט, ער איז געווען ב מיט א מענטש, כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען א טערעפיסט אדער ס'איז געווען א קאוטש אדער וואס ס'איז נאר געווען, און ער האט זיך געשטעלט אויף די פיס, מ'איז געגאנגען לגבי א געוויסן ענין, און ער שפירט עפעס אז יענער יענער נעמט קרעדיט פאר זיך, דאס הייסט יענער דער מענטאר קאוטש טערעפיסט וואס ס'איז נאר נעמט קרעדיט יעדעס מאל וואס ער טוט עפעס גוט, צו אז יא ער האט געהאט עפעס א געוויסע הצלחה אין לעבן, אונזער שואל, ער האט געהאט מצליח געווען אין לעבן מיט עפעס, ער האט באוויזן עפעס, ער האט דורכגעבראכן עפעס, ער האט יא, פילט ער אז יענער דער מדריך, טערעפיסט, קאוטש, נעמט קרעדיט פאר זיך, און ס'באדערט אים, ס'שטערט אים, וואס שטערט אים? איז צווישן די שירעס האב איך אויך געכאפט א ווארט פון די, כ'מיין דאס איז געווען א שאלה וואס איז אריינגעקומען ביי וואויסמעיל, האט ער געזאגט די ווארט אזוי ווי, איך וויל נישט זיין שולדיג מיין גאנץ לעבן, וואס אין אין די צוואנציגער ארום וועל איך האבן נאך הצלחה, וואס האט שוין נישט קיין שום קשר מיט אים, וועל איך אויך זיין שולדיג, סאו כ'ווייס נישט פונקטליך צו ס'באדערט אים אזוי ווי ער וויל נישט זיין שולדיג פאר יענעם מער ווי ס'פעלט אויס, אדער קען זיין אז ס'שטערט אים, ס'מאכט אים פילן קליין, יענער איז עפעס נעמט יעדע איך קען נישט שטיין אליין אויף מיינע אייגענע צוויי פיס, אקעי האסט מיר געהאלפן שכוח, באמת א גרויסע שכוח, און באמת א גרויסן שכוח, אבער פיין, יעצט בין איך, יעדע הצלחה איז, איך האב נישט גארנישט, איך אן נישט מיינע הצלחות, עפעס אזוי. כ'האב גוט מסביר געווען די שאלה? האסט שוין געזאגט כמעט די גאנצע תירוץ. אה יא?
ווייל ווייל די תירוץ אויף דעם איז פון צוויי זייטן. פון איין זייט, דער קעיר גיווער, אקעי, אויב ס'איז א טעראפיסט אדער א מענטאר אדער א קאוטש, האועווער איט איז, די ציל פון די קעיר גיווער און די סטייל פון אים, איך אנטשולדיג אז איך זע ווי כ'האק איבער. איך האב זייער ליב דיין סטייל און דיין אפראוטש אלץ קעיר גיווער, אלץ טערעפיסט און קאוטש אויך, כ'קען מיך נישט איינהאלטן פון געבן דיין נאמבער פארן עולם, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, אקעי, ווייל די סטייל און די אפראוטש צו יענעם קעיר גיווער, נו יא.
מיין איך דארף מיך איך דארף מיך בארואיגן איך דארף מיך קומען צו זיך א רגע, און די אמת איז איך טאקע, יו נאו וואט כ'וועל מיטגיין מיט דיר אז דו רעדסט פון מיר, וועל איך אויך רעדן א רגע פון מיר. איך האב פון אייביג אן, אפילו יארן צוריק ווען נאך סאך פאר איך האב אנגעהויבן טעראפי קאוטשינג, ווען איך האב אנגעפאנגען ממש ווי א מענטאר אזוי ווי סתם מ'גייט ארויס צו בחורים, האב איך אייביג געהאט אין פראנט פון מיינע אויגן אז ווען אונז ענדיגן, יא איך ווייס אז יעדן טאג, לאמיר זאגן איך האב אנגעהויבן מיט אים היינט, נישט קיין חילוק ווי לאנג די רילעישאנשיפ גייט אנגיין, יעדן טאג וואס ס'גייט אריבער ווערן אונז נענטער צו די טאג וואס יענער גייט גרעדזשועטן פון מיך, יענער גייט גיין ווייטער און ער גייט אנגיין מיט זיין אייגענע לעבן, אפילו לאמיר זאגן אונז גייען בלייבן זייער נאנט, און ס'מאכט זיך זייער אסאך מאל אז מ'בלייבט נאנט און ס'ווערט יא, עספעשעלי אויב דאס פון די זעלבע קהילה אדער אזעלכע זאכן, אבער די חלק וואס דו האסט געזאגט, די בעסטע ווארט וואס דו האסט געזאגט איז דער וויל נישט פילן ווי יענער מאכט אים קליין.
די ציל דארף אייביג זיין ווען גייט יענער קענען גרעדזשועטן אויף א וועג און זאל זיין אינדיפענדענט, און ס'איז אזוי וויכטיג בשעת די פראסעס אויכעט, איז מורא'דיג וויכטיג די די זאך. געבן זיין כבוד אין איין ווארט, ס'איז אויכעט געבן זיין כבוד, דיגניטי. ס'איז אויכעט די אויכעט די די וועג ווען ווען דו קומסט אריין און הייבסט אן יענעם געבן עצות אדער הדרכה, מאכסטו קליין דיין קלייענט, דיין קלייענט ווערט קליין. איך האב אייביג פארן אויגן סיי אלס מענטאר, סיי אלס קאוטש, סיי אלס טעראפיסט, האב איך אייביג פאר מיינע אויגן צו מאכן גרויס דעם קלייענט, צו העלפן דעם קלייענט באמת אנקומען צו דער פלאץ וואו ער מאכט אליין זיינע טשויסעס און ער איז אליין בעל בית אויף זיין לעבן און ער קען זיך באמת רוקן די מערסטע וואס ער קען און אנגיין און מצליח זיין מיט זיינע אייגענע כוחות. אקעי, סאו יוסף, ער איז דאך אנגעקומען צו דיר יעצט, יא? געב אים יעצט, יוסף זערער דער טערעפיסט, מיט דיין עפראוטש, געב אים א עצה וויאזוי צו הענדלען וואס ס'באדערט אים מיט'ן פריערדיגן טערעפיסט. ער פילט זיך קליין, לכאורה, יא? אזוי טייטשט ער. איז וואס זאל ער יעצט טון? ער איז מכה אין וואס יענער האט געטון. סאו דאס איז די צווייטע זייט. אמאל קומט עס פון די זייט פון די מענטאר אדער טעראפיסט, ספעשעלי אויב איז עס א מענטאר, דארטן קען עס זייער שטארק זיין, ווייל טעראפיסטס זענען געלערנט אויף דעם, און סופערווייזד, און קאוטשעס אויכעט, זענען זייער שטארק געפאוקעסט אייביג צו מאכן גרויס דעם קלייענט, און די אינגעלייט, די טעלענטעד אינגעלייט אדער.

דער אינגעץ וויל אים ראטעווען און העלפן, מאכט מען אונז אים קליין. סאו דאס קומט די צווייטע פארט, יעצט נאכדעם וואס דו ביסט שוין דורכגעגאנגען אזא זאך אדער אויב דו פילסט אזוי, איינע פון די וויכטיגסטע זאכן איז קודם כל שמועס עס אויס. יעצט אויב דו קענסט עס אויסשמועסן און אויב יענער איז. איז רעסעפטיוו. איז רעסעפטיוו און ער קען פארשטיין די קאנצעפט, איז מה טוב ומה נעים, איז געוואלדיג. אויב נישט, אסאך מאל דארף מען. דזשאסט זיי געזונט, ס'איז געווען גוט ביז יעצט, איך עפרישיעט באמת דיין העלפ. אבער ער זאגט ער האט נאך אלץ הנאה צו רעדן מיט אים. סאו ער דארף טרייען צו טון די זאך, ס'איז דא דא די שוועריקייט, ווייל באמת לאמיתו ער דארף נישט פרעגן די שאלה, דער וואס נעמט קער פון אים, דער וואס העלפט אים דארף, און ס'קען זיין אז ס'איז סך הכל אין זיין מיינד, און זייער אסאך מאל ביי די קומענדיגע מאל וואס דו גייסט דיך טרעפן מיט אים גייט די זאך אטאמאטיש ארויפקומען אפילו פון יענעמ'ס זייט, ווייל ס'קען זיין אז באמת, נאכדעם וויל איך צולייגן נאך א נקודה, ספעשעלי ביי בחורים, ספעשעלי ביי טינעידזשערס, וואס טינעידזשערס גייען באמת דורך די צייט פון ער איז קליין, יא איך זאג אייביג א טינעידזשער גייט אריין ביי די צוועלף מיט די קינדערישע שיך און ער וואקט ארויס ביי די פֿיר און צוואַנציק ווי א גאנצע טאטע אדער מאמע יא א בעל הבית א א פערטיגע עדאלט, ווען איז געשען די פראסעס און וואס געשעהט בשעת די פראסעס גייט דורך, איז די זאך וואס ער האט דיסקרייבט איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן. פלוצלינג האט ער שוין א מיינונג, פלוצלינג וויל ער זיך אפטיילן פון זיין עלטערן, פלוצלינג וויל ער זיך אפטיילן פון זיין מענטאר אדער ווער דאס איז, וועגן ער פילט ווי ער ווערט קליין. איי, ביסטו אריינגעקומען אין די רילעישאנשיפ צוויי דריי יאר צוריק ביסטו באמת געווען קליין, און אט דעט פוינט האט מען דיך באמת געדארפט מחנך זיין און צוגרייטן, און ווער האט דיך געברענגט צו די פלאץ אז דו זאלסט קענען זיין דא? קען זיין אז ס'איז טאקע יענעמ'ס אבער יעצט קומט די שלב וואס מ'דארף זיך טשעינדזשן, יעצט אסאך מאל. קען מען רינעגאושיעטן די סטייל פון די רילעשאנשיפ, אקעי ווען כ'בין געווען יונגער כ'האב געדארפט זייער שטארק דיין העלפ אין דאס, דעמאלטס ביסטו געווען פאר מיך מער א א א עטעטשמענט פיגור, א איינער וואס כ'האב מיך אנגעלאנט, יא וואס איך בין באמת געווען דעמאלטס קליין איז געווען בסדר, און יעצט איך ווער שוין באמת עלטער און איך וויל רינעגאושיעטן די וועג, יעצט זייער אסאך מאל. גייט דער מענטש באמת זיך קענען צושטעלן די אנדערע, ס'איז פונקט אזוי ווי אויב א טערעפיסט דארף אריבערגיין אמאל און צו טון קאפלס טערעפי וואס דאס איז א קאמפליטלי דיפרענט זאך, יא ברענגט אריין די ספאוז און מ'דארף טון אינגאנצן א אנדערע ארבעט, אסאך מאל פון א מענטארינג רילעישאנשיפ קען זיך עס טוישן צו א קאוטשינג רילעישאנשיפ אדער אביסל מער ווייטערדיגע רילעישאנשיפ, מינינג, כ'פלעג מיך טרעפן מיט דיך איינמאל א וואך, כ'האב געדארפט מער צוקומען צו דיך, כ'הייב זיך אן טרעפן איינמאל צוויי וואכן, איינמאל א חודש, איינמאל אפאר חדשים, ס'איז נישט קיין, און מ'דארף עס קענען טון אין א געזונטע וועג, יעצט נאכאמאל, סיי פונעם קעיר גיווער'ס פוינט אוו וויו, יענער דארף טון די זאך ריכטיג, סיי דו דארפסט אויך זיין אוועיר און קענען עס אויסשמועסן אמת'דיג מיט יענעם, און אויב נישט דארפסטו באמת זען צו די רילעישאנשיפ, אפשר איז עס אנגעקומען צו א דעד ענד,

באהאלט עס נישט פון אים, ס'איז נישט קיין פארקערט, שמועס עס אויס מיט א שמייכל, וואס איך העט דיך בלייבן שולדיג מיין גאנצע לעבן וכו', איך מיין קענסט דיך עס מאכן אין א שיינע גוטע וועג, און חוץ פון דעם איז דא די ענין פון טינעידזשערס אז ביי זיי ספעשעלי איז דאס גאר גאר שטארק די זאך, און דאס איז א שטארקע אנגעצויגנקייט וואס איז דא אסאך מאל צווישן עלטערן און קינדער, ווייל די ער פילט פלוצלינג כאילו וואס דו דארפסט מיך באגלייטן, דו דארפסט מיך זאגן יעדע ווארט וואס צו טון און אייביג מיך ראטעווען, איי, נעכטן ביסטו נאך געקומען און מיך געפרעגט יעדע ווארט. און יעצט פרעגסטו מיך אויך געוויסע זאכן וואס דארף אויך מיין הדרכה. יא. דאס איז איינע פון די דיפיקאלטיס מיט טינעידזשערס. אמת, אמת. און סאו, איינע פון די טריקס וואס מען טוט טאקע איז אז מען לערנט אויס פאר עלטערן די כלים וואס קאוטשעס און טעראפיסטס יוזן, אז די עלטערן זאלן אויך אויך אביסל וויסן ווי אזוי צו טון מיט דעם. און איך האב, פאר איך ענדיג, איך הער אריין ווארפן די ווארט פון דיפרענשיעשן. דיפרענשיעשן מיינט ווען דו ביסט זייער זייער נאנט מיט יענעם זעסטו נישט די חילוק ווי דו ביסט און ווי יענער איז, און מען דארף ארבעטן, מען דארף ברענגען די רילעישאנשיפ צו א פלאץ אז זינגס זאלן זיין דיפרענשיעטעד, זינגס זאלן זיין ער איז מענטער, דו ביסט בחור, איך האב מיין רילעישאנשיפ, דו ביסט אים נישט שולדיג, ער איז דיך נישט שולדיג, מען העלפט, ער העלפט דיך ארויס און ער באגלייט דיך אבער. דו ביסט דער וואס איז עט די ענד ריספאנסעבל אויף דיינע זאכן. א שייגעץ, וואס איז עט ממש ממש א שאד אז מען דארף שוין יעצט גרעדזשועטן די שמועס, מורא'דיגע גוטע זאכן, דברים של טעם, של שכל ושל תכלית, אבער יעדער איינער ווייסט אז מען קען דאך אייביג ריעטשן, נישט נאר קען מען דאך לאזן שאלות, נאר אויך טאקע בוקן טערעפיס וואו מען וועט ווערן געטריעט נישט נאר ריכטיג נאר אויך מיט דיגניטי, אן קיין געפיל פון זיין קליין.